איך פלעג פארן יעדע יאר קיין האנג קאנג צו די טוי שאו אין טשיינע, זייער גרויסע שאו, און ס'איז געווען טו טאוזענד ענד דרעטין פאר ווען איך בין געפארן צו די שאו קיין האנג קאנג, בין איך אריין געגאנגען צו די משגיח ווי איך פלעג דאווענען ביי ר' משה וואלפסאן זכר צדיק לברכה און בעטן א ברכה אזוי ווי פלעג אים בעטן יעדע יאר און ער פלעגט מיר ווינטשן יעדע יאר הצלחה, טו טאוזענט און דערטין האט ער מיר געווינטשן דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן שמירת עיניים, האט מיך זייער געווינדערט אפשר ווייסט ער עפעס וואס איך ווייס נישט, וואס איז די ברכה, האב איך געזאגט רבי איך וויל א ברכה אויף הצלחה, שמירת עיניים איז הצלחה, איך בין געפארן קיין האנג קאנג, א גאנצע צייט האט מיר געבוזשעוועט די ווערטער. שמירת המים איז הצלחה. איינע פון די סיבות פארוואס איך בין געפארן קיין האנג קאנג דעמאלטס, איך האב געהאט זייער גרויסע אמאזאן אקאונט, איך בין געווען גאר א שטארקע סעלער אויף אמאזאן, און איך האב זייער שטארק געוואלט באקומען אן אקאונט און קענען פארקויפן א פראדאקט וואס כמעט קיינער האט נישט געקענט באקומען קיין קאנטראקט צו פארקויפן די אייטעם. איך האב געשיקט אימעילס פאר די קאמפעני אז איך גיי זיין אין האנג קאנג, א האלבע יאר האט מיר גענומען ביז כ'האב אויפגעסעט אן אפוינטמענט מיט זיי, דאס איז א קאמפעני וואס פארקויפט פארשידענע דעל אקסעסעריס און זיי האבן זייער גרויסע אפיס אין האנג קאנג. ברוך השם זיי האבן מיר געגעבן א אפוינטמענט, וואס דאס אליין איז געווען א חידוש, ווייל זיי האבן כמעט קיינעם נישט געגעבן קיין אפוינטמענט, נאך כ'האב געמוטשעט האב איך נישט אויפגעגעבן, כ'בין אנגעקומען צו די באשטימטע טאג. צוזאם ביי זיי אין אפיס, און אזוי ווי איך זע מאכן אויף די טיר איז מיר שווארץ געווארן פאר די אויגן, איך האב געזען שטייען דארטן אפאר פרויען וואס האבן אויפגעמאכט די טיר מורא'דיג מורא'דיג אויסגעלאסן, און גלייך איז מיר אריינגעגאנגען דאס וואס ר' משה וואלף שליט א האט מיר געזאגט, שמירת עיניים איז הצלחה, און איך שטיי און איך טראכט, איך האב נישט געהאט קיין צייט צו טראכטן אפילו, איך האב געגעבן א דריי אויס. טענק יו ווערי מאטש איך בין אוועקגעגאנגען און זיי האבן געזען מיין פיקטשער וואס זיי האבן געבעטן א איידי זיי האבן מיך געוויסט אז איך בין עס און זיי זענען נאכגעלאפן איך האב געשריגן גיי אוועק איך וויל דיך נישט זען איך בין אוועקגעגאנגען ס'איז מיר א גאנצע צייט געבוזשעוועט אין קאפ שמירת עיניים איז א ברכה אויף הצלחה זיי האבן געשיקט שפעטער א אימעיל וואס טוט זיך אהין אהין האב איך זיי מסביר געווען זאלסט מיך שטארק אנטשולדיגן קומען דא ארום מענטשן צום האנג קאנג שאו זייער אסאך מענטשן און דו ווייסט אז ס'דא זייער אסאך רעלידזשעס מענטשן פון די גאנצע וועלט און שטייען אזעלכע אויסגעלאסענע מענטשן, איך האב זיי זייער שיין געשריבן א אימעיל פארוואס איך האב געמוזט אוועקגיין איז זייער שגבויגעס, איך האב צוריק באקומען א אימעיל מיט אן אפאלעזשי, און זיי גייען רעדן מיט די באס וועגן דעם, און די נעקסטע אימעיל איז געוועזן אז איך בין געווארן אפראווד אלס א סעלער, און איך בין געוועזן א יחיד. כמעט, וואס האט פארקויפט די פראדאקט, און אפאר יאר שפעטער האב איך פארקויפט מיין אמאזאן אקאונט, און די עיקר סיבה פארוואס כ'האב מצליח געווען צו פארקויפן מיין אמאזאן אקאונט איז געוועזן טאקע וועגן די פראדאקט וואס איך האב געהאט א שטארקע קאנטראקט מיט די קאמפעני, וועגן דעם האב איך עס געקענט פארקויפן ברוך השם פאר גוט געלט.